שקויעך פארן צוריק קומען פאר נאך א שמועס, כ'געוואלט ארום רעדן די סאבדזשעקט פון ריספאנסיביליטי און סורענדער, אדער סורענדער ענד ריספאנסיביליטי, וועלכע קומט ערשט? די וואך פרשת ואתחנן איז א גאר א געפאקטע פרשה, ס'דא די עשרת הדיברות נאכאמאל, ס'איז דא אבער אויכעט קרישמע. קרישמע וואס מען זאגט דריי מאל א טאג, שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד. מען דארף עס זאגן יעדע צופרי, און אויף דעם ווערט אראפגעברענגט פון אלל די וועי בעק צו חזל ביז עניבאדי היינט, און קלאר די ראשונים אחרונים מקובלים חסידות אלעס. וואס איז קרישמע? קרישמע איז סורענדער. מען געבט זיך אויף אלע סעלפישנעס, אלע קאנסעפטס פון האבן קאנטראל, אלע איגאטיסטיקל זאכן, אלע זאכן וואס האלט אונז צוריק פון גלייבן. אז ס'איז דא א באשעפער אויפן וועלט, געבט מען אויף, איטס פול סורענדער, מען סורענדערט זיך פאר אים, און אן די פליפ סייד איז עס אויכעט קבלת עול מלכות שמים, אז מען נעמט אויף זיך די ריספאנסיביליטי, די עול, פון מלכות שמים, אז ס'איז דא א געוועלטיגער אויפן וועלט, ס'איז דא א באשעפער אויפן וועלט, וואס פאר אים דארף מען לעבן, אים דארף מען דינען, און מען דארף טון מצוות, מען דארף זיין קארעקט, מען דארף טון ריכטיג. סאו איינע פון די זאכן וואס פאר מיך קומט ארויף ווען ס' אין די סאבדזשעקט איז אז סורענדער מיט ריספאנסעבילעטי זענען טעקניקלי צוויי סעפרעט זאכן. וויאזוי קענסטו זאגן דו דארפסט זיין ריספאנסעבל, דו דארפסט האבן א עול, און די עול איז זיך אויפצוגעבן. וועלכע איז עס? לכאורה קען א מענטש זאגן אז כ'ווייס נישט, די אייבערשטער האט אזוי געוואלט, וואס זאל איך טון? מצד שני קען א מענטש זאגן, איך דארף זיין אין קאנטראל, איך דארף וויסן אלעס וואס גייט פאר, איך דארף האבן די דיטעילס, איך דארף האבן אלעס סעט אפ. פארדעם איז ביי אונז אידן די יוניקנעס פון ביי אונז אידן איז אז די תורה, עספעשעלי אין חסידות, פעקעדזשד די צוויי זאכן אין איינס. איינס איז סומך אויפן אנדערן. מען קען נישט זיין ריספאנסיבל אן סורענדער און מען קען נישט האבן סורענדער אן ריספאנסיביליטי. וואס הייסט? און כ'וועל נוצן א לייף משל. אויב איינער, ווען ווען מ'האט א דזשאב און לאמיר זאגן מ'איז מידל מענעדזשמענט לעטס קאל איט, אויב איינער האלט אז ער דארף זיין אין קאנטראל אויף אלעס, גייסטו נישט זיין סוקסעספול אין מידל מענעדזשמענט, פארוואס? וועגן ס'איז דא אפער מענעדזשמענט וואס וויל דיך איינטיילן וואס צו טון. אויב איינער וויל זאגן, איים פולי סורענדערט טו אפער מענעדזשמענט, פעלסטו שוין נישט אויס אין מידל מענעדזשמענט, וואס דארף איך דיך האבן? אויב איך דארף דיך יעדע צופרי שיקן א אימעיל זאגן אקעי היינט זאלסטו אויפסעטן די טיעם אזוי און אזוי און אזוי, און נאכדעם דריי אזייגער קענען זיי גיין אויף לאנטש, באט נאר פאר א האלבע שעה, וואס פעלסטו דעמאלטס נישט אויס אין מידל מענעדזשמענט? אפער מענעדזשמענט עסטו זאגן וויל אויך זיין אין קאנטראל.

אונז קען מיר פארשטיין אלץ סערענדער, קען מען נישט מצליח זיין, פארוואס? וועגן ס'איז נישט דא קיין פידבעק, די פידבעק לופ האט מען פארמאכט, מען הערט נישט וואס יענער האט צו זאגן ווען ס'איז דא קריטיק, איך בין אין קאנטראל. ווען ס'קומט צו דאס לעבנסשטייגער. ווען א מענטש וויל לעבן אין די היינט, יעצט, יעצט אויף מינוט, נישט פושן אויף שפעטער, נישט זיין באזארגט מיט די פאסט, נאר יעצט אויף מינוט לעבן, אטעמען די לופט, עקספיריענסן די מאמענט, צו איז עס קינדער, צו איז עס פעמילי, צו איז עס א ווייב אדער א מאן, די איינציגסטע וועג וויאזוי מען קען עס עכט אפרישיעטן, איז דורך סורענדער, אויפגעבן די אייגענע איגו, און עקסעפטן ריספאנסעבילעטי אויף איינמאל וואס דאס איז, וואס איז מיין פלאץ אין די רילעשאנשיפ? אויב בין איך א טאטע, וואס איז מיין פלאץ דא? אויב בין איך א מאן, וואס איז מיין פלאץ דא? א ווייב, וואס איז מיין פלאץ דא? יעצט וואס געשעט? מ'איז אליינס אין די פארק, מ'איז אליינס אין די וואודן, מ'וויל גיין אויף וואס באדערט דאס, מ'וויל גיין וואס די וועלט רופט מעדיטעישאן, וויאזוי ארבעט די צוויי אפאוזינג זאכן דעמאלטס אויף איינמאל? איז זייער אינטערסאנט, די ס'איז דא א דיוק פון זייער אסאך צדיקים באט איך האב עס געזעהן פון ליובאוויטש רבי ברענגט עס אראפ פון די אלטע רבי די בעל התניא אז ווען מ'זאגט שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, די ווארט אחד מיינט וואן, נישט איינס. די פשט איז, וואן איז א נומבער, איינס אז ס'איז דא נאר איינס, איינס עקסקלוסיוו, עס קען זיין איך נוץ נישט די ריכטיגע אידישע ווערטער, באט יחיד מיינט אז ס'איז נאר דא איינס, ס'איז נאר דא א סינגולער. אחד מיינט נומבער וואן. נאר אונז פארשטייען מיר אז די אייבישטער איז איינס, דאס גלייבן מיר אונז, יא דאס זאגט מען אין די אני מאמין, אני מאמין בן מנין שלימה שהבורא יתברך שמו הי' יחיד ואין יחידות כמוהו, אז ער איז איינס און ס'איז נישט דא קיין oneness, ס'איז נישט דא קיין singularity אזוי ווי אים, דעמאלטס פארוואס זאגט מען, פארוואס זאגט די תורה אחד און נישט יחיד? נאר די ריזען פאר דעם ווערט שוין אראפגעברענגט כ'מיין אין חזל באט איך בין נישט זיכער אז אחד באשטייט פון א' ח' ד' אז ס'איז דא איין באשעפער וואס געוועלטיגט אויף די זיבן הימלען און דער ערד, ח' איז אכט, און ד' און געוועלטיגט אויף די פיר זייטן פון דער וועלט. נאכדעם זאגט מען. נאך דעם נאכן שמע ישראל זאגט מען אויף דעם ברוך שם גלייך תיכף דערויף זאגט מען ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ס'דא א מיליאן דיעפ לעוועלס פון די קאנצעפטס וואס מען זאגט ביי קרישמע יעדן טאג באט וואס. אין פראקטיקאליטי, און איך זאג עס נישט נאך פון מיר, איך זאג עס נאך פון די ליובאוויטש רבי, די לעצטע ליובאוויטש רבי זכותו יגן עלינו, די רבי מהרש, די אלטע רבי, די צמח צדק, אלע רעדן ארום דערפון, אז שמע ישראל איז סורענדער, מען געבט זיך אויף און מען זאגט, ס'איז דא איין באשעפער אויפן וועלט און פאר און אים דארף איך דינען און פאר אים דארף איך מיך אויפגעבן, באט דורך די סורענדער איז מען עקטשועלי מקבל עול. וואס האב איך מיך, צו וואס האב איך מיך סורענדערט? כ'האב מיך סורענדערט צו די איין איינציגסטע באשעפער, נאר וואס דארף איך טון דא מיט דעם? אה, איך דארף עקנאלעדזשן אז וואס איך האב יא קומט פון אים, מיין טשעלענדזש קומט פון אים, מיין גוטס קומט פון אים, מיין פעין קומט פון אים. וואס דארף איך טון מיט דעם? איז פעין א פיוטיליטי? איז פעין דא נאר מיך צו מאכן וויי טון? איז העפינעס נאר איז דא פאר מיך צו הוליענען? א ענדלעס פיט אוו העפינעס? וואס דארף איך דא טון? סאו נאמבער וואן, עפטער סורענדער, זאג איך, איך האב דא א דזשאב, איך דארף זאגן ברוך שם כבוד מלכותו לעלם ועד, איך דארף אים, די איינציגסטע באשעפער דארף איך דאנקן, און איך דארף אים לויבן, און איך דארף אים בענטשן, און ווען איך לעב אין די עקזיסטענץ פון סורענדער און קבלת עול פון די איין איינציגסטע באשעפער, דאס ברענגט פאר אונז א סערטען לעוועל אוו קאנטעינמענט, ס'איז אזוי ווי א ווירטואל האג פון די אייבערשטער, און מ'נעמט סורענדער פלאס. ריספאנסעבילעטי, פון דעם קומט ואהבת. ווען מען האט, נאר ווען מען האט, ביידע איידיעלס, קען מען עקטשולי זאגן איך האב ליב. וואס האסטו ליב? די אייבערשטער. ווי אזוי? דורך מיין ווייב, דורך מיינע קינדער, דורך מיינע ארבעט, דורך מיין פרנסה, דורך מיין פעין, וואס איז מיין פעין דא פאר? דורך מיין העפינעס, וואס איז מיין העפינעס דא פאר?